Bu кимий? Кимин билан бу? Кимий бу? Вспыш! Вспыш ты мультик парди? Вспыш! Вау, Вспыш хайдах өҥнөөҕүй бу? Хайдах өҥнөөҕүй Вспыш? Көрүй. Кыһыл, кыһыл өҥнөөх Вспыш. Вспыш наһаа күүстээх машина, түргэнник ойуннуур. Ой, тыастаах кур бу. Вау! вау түргэнник айанныыр вай мультикка вспыш наһаа үчүгэй массыына көлөһөтө улахан вспыш монстр трак диэн массыына монстр трак диэн улахан көлөһөлөөх массыынаны этэллэр улахан көлөһөлөөх ол аата бадарааҥҥа кумахха батыллыбат барытыгар барар вау барда вспыш көрүөххэ эрэ вспыш бу турар оттон бу кими бу кими кий бу кими крушила крушила эмиэ вспыш мультигар баар дии крушила буоллаҕына куһаан массыына кыыһыр да кыыһыр буолар бартын куһаан оҥорор уу крушила инник кыдыма Һэп диир. Аны гыммат үһү. Үчүгэй массыына буолбут. Маладец! Крушила на үчүгэй буолбут. Аны кыыһырбат үһү. Крушила күөх өҥнөөх. Халлаан күөх. Халлаан күөҕэ. Халлаан курдук. Дии. Во, крушила кыратык кыраһоҕос, пыш улахан. Куршила эмиэ монстр трак көлүөтүн аал ухан, бадарааҥҥа эмиэ барар, күүскэ-күүскэ барар, Спыштын иккиэн биир мультикка бааллар иккиэн. Һэ? Уонна кинилэргэ өссө биир мультикка биир от күөҕэ массыына баар. Огурчик диэн. Бу огурчик курдук. Кыратык атын. Ол эрээри огурчикка майгынныыр. От күөҕэ, огурчик, спышта баар үһэ. Хайдах өҥнөөх диэтим? Хайдах өҥнөөҕүй? от күөҕэ диэтим дии от күөҕэ халлаан күөҕэ уонна кыһыл вспыш кыһыл оо бары монстр трактор буо вай наһаа күүстээх массыына олор көлөһөлөр наһаа улахан вай вай вай вай вай наһаа үчүгэй массыына олор вай оттон мин билигин туора көрдөрүөм бо бо бо хоппо хоппо хоп хоппо хоппо манна туора баар секрет туора баар биллибэт туох туох баара буолуой ас баар буолуо да яблоко яблоко ботах килиэп килиэп ботах кинигэ Һох, кинигэ буотах. Тоҕоре бар, ким билэрий манна? Кистээн, кистээн арыйан көрүөххэ, хаппахтаах эбит. Тоҕоре бар. Дьэрэ арыйыахха. Биир, икки, үс. Арыйдыбыт. Оба! Вай, үчүгэйин тоҕо эрэ бар хоп-хоро уп-улахан монстр трак вспыштааҕар улахан крушилатааҕар улахан барыларыттан улахан вой бу маннык көлөһүтүн көр вой ой наһаа үчүгэй көлөһөлөөх тыастаах крушила курдук эрээри улахан вспыш курдук эрээри өссө улахан монстр трак диэн монстр трак диэн монстр трагы бадарааҥҥа тыаҕа ыраах сиргэ барарга оҥорбуттар кини туохтан да куттаммат Батыллан хаалбат. Кыра массыына суолга батыллан хаалар уонна кыайан барбат, кыл-кыл барбат. Онтон монстр, трак бу маннык киһи илиитин да үрдүнэн барар. Маннык ой, маннык барар. Ой, наа кистэй, илиибин баттаата. Ой, яханнаах эбит. Монстр тракка хайдах тахсара билан? Үөһэ баайы монстр тракка тахсардаман тутуһаҕын, онно атахханан тахсаҕын, оны аанар ыйаҕын, оны киирэҕин, Монстр-трак бу манна малларгын угаҕын, суумкаҕын, күрдьэх угаҕын, элбэх сааҕын угуоххун сөп, саа, бултуу баралларыгар бу маннык массыынанан барыахтарын сөп. Булт массыыната. Саатыларын ылаллар уонна монстр-трагынан бултуу бараллар. Вай, күүстээх массыына. Аны көрдөрүөххэ эрэ, аннын бу мантыката барыта пружина, бу барыта пружина бу хамсыыр маны холбоотохпутуна чык туох умайда тугуй бу фара фарата умайда вай күүстээх баҕайы хараҥаҕа монстр трак фаратын холбуур оччоҕо барыта көстөр хараҥаҕа куобахтары көрөр, бөрөлөрү көрөр. Уай, кутталлаах, кутталлаах. Оттон монстр трак хааргах айанныыр да хаарга батыллан хаалар дуу, алдьанар дуу хаарга. Эн билэҕин? Хаарга айаннатабыт да, таххан хаарга айаннатыахха. Барар да суохту көрүөхпүт, Монстр Трагы. Уай! Монстр Трагкуттан ама фараҕын умулларыахха. Билигин көрүөхпүт, хаарга айанныыгын да уохту, сөп?